Ghanafoɔ, one of the major projects a ɛyɛ NDC amanyɔkuo no will boast about ɛyɛ community day schools a wɔayɛ. Na Ghanafoɔ saa project wei ɛho nsɛnsɛm aba bebree, ɛho tension aba between ɛyɛ former president John Dramani Mahama ɔyɛ the flag bearer ɛde ma ɛyɛ kyiniiɛ amanyɔkuo NDC no ɛna between ɛyɛ Sammy Gyamfi wɔn communication director Na asɛm no nyinaa ne sɛ, ɛyɛ Sami Gyamfie kɔgyina a ɛyɛ UTV ama ɛbisa no question sɛ community day school project na ɔmayɛ no ahenkoa na ɔmde start what was the total number na ɔsɛ ti no ɛyɛ 126 ɛna ɔmde starteɛ na ɔmawie ɛmu 46 ɔka saa data wɔ ɛwɔ UTV ɛna ɔkɔka wɔ TV3 sɛ ɛyɛ 130 ɛna ɔpɛ sɛ nka ɔmo hyɛ aseɛ na sɛ ɛyɛ 130 ɛna ɔmo yɛɛ but ɛmu 50 ɛna ɔmo akɔmpiti Me pa kyɛ sɛ ntorɔ bi wɔ baabi o first na ɔsi ti no forty six ɛna ɔmo akɔmplete si adeɛ ɔsi fifty ghanafoɔ wei nsɛ asɛm yɛn kɔ ne ko tie ɛyɛ deɛ mahama kan yɛ mahama ɛkɔ gyina simpie so ɛwɔ tamale a ɔtwa mu sɛ community shs day schools no ɛyɛ one hundred and forty three ɛna ɔhyɛ asɛm no ase ɔkɔmɛnse yɛ nanso emu baako baako baako seventy three ɛna esi awawie nti ne sia no who is lying and who is telling the truth nti no ɛyɛ wei atwa ntorɔ ɛyɛ sam gyemfi na atwa ntorɔ anaasɛ mahama na atwa ntorɔ anaasɛ sam daters are missing ghanafoɔ yɛn nsɛm bɛn na ɛkɔ ne kɔ te sɛ nsɛm mu ntwerɛ mu mbra da mu nyinaa ase completed and commissioned six months later.
It was under her leadership that the construction of one hundred and twenty four community day senior high schools started. With more than seventy three of those model E blocks completed before we left office. Tra wadi anabɔhyɛ a wɔhyɛe a wɔamfa anyɛ adwuma. Ɔna first one wɔ se eh, strengthen SRAJ to fight corruption even without an explicit complainant. Deɛ ɔkyɛ ne sɛ ɔbɛma SRAJfoɔ ho ayɛ den paa. Ayɛ den to the extent sɛ ɔte sɛ corruption bi ɛkɔ so ɛsɛ sɛ obiara ka bɛbɔ amaneɛ. Ɔte hwe na waduru hɔ. na ɔno waduru hɔ nom na ahyɛ agyefa akɔfɛ. movie bi na yɛfrɛ no flash no wahwɛ da. an aha saa pɛpɛɛpɛ. ɛnso so john mahama baeɛ wantumi anyɛ ho hwee enact a freedom of information bill so the public has access to official information to enhance the fight against corruption john mahama baeɛ wantumi anyɛ mm-hmm. na na akufo ado ɛna n'abɛn so rti aba. aba. Mm-hmm. reverse ghana's image as an easy target for money laundering

ɛɛ o dabi kame silesi cut off no ba ba fa bra down na maame maame nkɔ no left. asante ɔpɛ na ɔbɛkɔ. maame nkɔ ne se mra. Mm. abolish the office of accountability that ghanaians believe protects corrupt officials ama. Ah,

processing in all northern regions to achieve fifty thousand tons per year ɔbɛte nkuto processing factory ɛwɔ ɛsoro hɔ nom kwaku yagutu wayɛ okay. mm-hmm. create a special pension scheme mm-hmm. to encourage farmers wow, wow, and fishermen wow. associations kwaku yɛn nso a wanyɛ jɔnmaama time ɛna mm. sika ateɛ three four de sika de kɔ npr

for another cocoa processing factory in the western region to reduce transport problems and increase jobs. na wamfa ne nsa anka wɔntɔn koraa wanyɛ ho adwuma mɛhwɛ story bi mm-hmm. na company bi eh, wodɔ nka baako koraa wanyɛ ho na company bi wɔ eh, takoradi mm-hmm. mehwɛ mehwɛ mekɛn hwɛ bɛyɛ the cocoa company sɛ cocoa company in fact cocoa beans a mm. no mbɛhia

yɛ no ekosi da bɛn. navy ni deɛ na ɔde maa navy. correct the quality and management problems of premix fuel. Mm. premix eh, jɔn hama. ɛnɛ gbɔdɔn under ndc ni jɔn hama na premix ɛyi eh, contractor bi okuru mu anɔ yɛ very popular. yes ɔkan no maa nɔ ma.
ayi maa nɔ ma. da biara ma no ma premise ɔfa adaka bere mekyia wo da biara ma no ma premise obi nka kyerɛ mu ɔfa maamudu sɛ mekyia no reduce post harvest losses mm-hmm. increase storage ɔno mpakyɛ to bo asa mm-hmm. do you know sɛ ɛnɛ mm-hmm. premise no under how akumsen ɛnna na akufo ado yɛayɛ ne sɛ fuel station a wokɔ a wokura wo sika mm. na wakɔ akɔgyina hɔ ne wabu premise ɛsɛ na wokɔbu petrol filling station na adakɔ akɔyɛ wɔ adwuma under ndc na premise no sisi mano mano mu dɛn ne yɛ ahɔ de woyɛ npp ni a na ɔpa no ama obi mm. ɔpa wɔ ma ɛnɛ when was the last time a wote wei na ɛyɛ ana ɛma nkurɔfoɔ ka sɛ ghanafoɔ wɔ awerɛfiri mm. yɛnya biribi pɛ ne adwene ayɛ sɛ ɛyɛ entitlement mm. when was the last time a wote sɛ premise ashorte when was the last time a wote sɛ fantefoɔ anaa nkranfoɔ ɛyɛ demonstration ɛyɛ agitation wɔ premise ho manoma manoma obi de manoma mekyia no na ɔka kyerɛ me wɔ fadaka bere sɛ mekyia no paa mese manoma da bia premise nsɛm and then this ne jɔmaama mhm. ɛnɛ kɔdɔn ne nyinaa yɛ dɛn ɛkɔ asif sɛ premise ne wiase bi eh, asɛ yɛ issues bi ɛma ho wɔse